Имән Мулла, минем була дәү бабаем. Туган ул примерно 1880 елны. Иса авылында ул вакытта Кадушкин районы, Пензенский область ул вакыт булган. Шунда укыганнан соң Кечкенә вакыттан ук ул дингә бирелеп, мулла булып, мулла булган. Аның мулла булуына революциягә кадәр ул яхшы мулла булган, аның үзенең ие булган, ие янында үзе мәчет төзегән. Авылыбызда булган җиде мәчет. Ә вот шул минем инде дәү бабаем инде, без әйтә идек, карт, карт әти диеп, вот ул үзенең өе янында мәчет төзегән, шул мәчеттә укыткан. Вот шунда минем әнием дә, әтием дә укыганнар. Бер мең тугыз йөз өченче елны

Ул яхшы мулла булганга күрә, аны җибәрәләр укырга Уфага. Уфада ул укып кайта аннан. Тормышы аныкы була 1937 елга кадәр авылда торып, аларныкы була унике балалары. Шул егерме примерно ел эчендә унике балалар була. Аның була алты кызы, алты малае. Шул алты нидән, алты малайдан Безнең иң зурысы була минем әтием, иң кечкенәсе була 1924 елда туган Рәшит малае. Аныкы аларның 12 баладан Шул егерме ел эчендә балалары, алты баласы үлә. Ну, ул вакытта бит балаларны күп лечить итүләр юк иде. Булмаган, вернее, юк иде диеп мин инде әйтә алмыйм. Булмаган. Поэтому алар алты баласы үлә. Кала алты баласы. Алты баласының икесе малай, икесе кыз. Аларны вот шул карт әтиемне, бабаемны инде әйтик. Монда дидән революциядан соң беләсез, что нилек динне бетерәләр. Шуннан соң инде ул укытучы булып мәктәптә эшли башлый. Укыта ул 1937 елга кадәр. Вот нидә анда фотокарточкада күргән Да, да, да, без сезгә күрсәттегез. Укучылары белән.
Да. Аннан мине балалары да аныкы шул алты баладан бишесе укытучы була. Минем әти биолог иде, директор школы зак эшләде. 56 нчы елга кадәр, аннан соң да калган браты иде Вәли. Вәли абый тоже шулай ук нигә укытучы иде, математик авылда эшләде. Нигә Рәшит соңгы иң кечкенә балалары, аны

Ул укытучы тигел иде, но ул тормышка чыкты укытучыга, нигә, Баракаевка. Аннан бересе начальник класс укытучысы иде, бердә безнең мәктәптә эшләде, Кукмыда эшләде. Бересе иде Мөнирә, ул эшләде, родной языкны укытты. Биредә дә укытты, аннан алар Ләмберевский районында эшләделәр. Вот шулай иттереп тормыш төзеделәр. Һәрбересе үзенең тормышын. Әнигә әтинеке инде вата. Без дүрт баласы иде. Вот мин, минем апам, ике братишкам. Вот без бөтенебез шулай ике Апам белән без икәү тоже шулай ук высшим образованиелар алдык, укыдык, укыттык. Мин вот хәзер последний ел, вот 88 нче ел инде киттем мәктәптән, 40 ел эшләп. Знания да алдык, тырыштык. Күпме авылда мөмкин булганча. Нигә Ә авылны, авылдагы культураны күтәрүдә безнең әтиләр инде бек каты күп эшләгән булган. Алар эшләгәннәр, әти безнеке бик яхшы пьесалар куя иде. Ә без инде укытучылар Үзебез инде укытучылар булгач, тоже шулай ук художественный самодеятельностьларда һәрвакыт катнаша идек. Мин, например, вот үземне атсам, общественный эштә ул вакыт бик күп эшләнелә иде. Мин председатель товарищеского суда да эшләдем. Аннан соңга женский советта да эшләдем, профсоюзда да эшләдем. Укыттым математиканы.

Центральныйныйдан да бар, профсоюздан да бар. Ә Подкалев инде 78 нче елны бирделәр заслуженный звание, заслуженный учитель Мордовской АТС. Вот шулай иттереп, әле картәтигә тагын кире кайтсак, аны 37 нче елны Аны алдылар, и шуның белән без аны белән прощать ителдек, можно әйтергә. Ул артык инде без аны күрмәдек. Поэтому аның турында вот мин, ну аны 37 нче елны алдылар, мин 28 нче елгы, тугыз кыла, тугыз яшь булганга күрә, күп мин аны турыда белмим. Вот минем сестрам инде белә, ул укытканын да белә, ниден дә белә, ул географияне укыткан. Ә мин инде аларны... Ул инде дөньяда түгел. Дөньяда түгел, ул да дөньяда түгел. Бездән инде әле мин үзебезнең кругыбыздан ялгыз калдым. Ну, миңа инде зур яшь, 92 яшь.
Әлдә шикер торам, яшим. Белмәдем. Шуны әйтәм бит, мин тугыз яшьлек бала нидер инде, истә ул вакыт юк. Бер икенче шул динне бетерү белән ул вакытта э, безне укытучылар булганга күрә, безне инде бик каты кыса иделәр ни буенча, патриотический воспитаниегә без кердек. Так что дин турында күп белешмәдек. Әле бит инде динне күтәрделәр. Әлки кая безне

Железнодорожный техникумны мин бетергән иде, бер братым, икенчесе электричествоны. Алар биредә укып бетерделәр дә, алар киттеләр Әстерханга, анда инде өйләнделәр дә, тордылар да, грубо генә әйткәндә, үлделәр дә. Вот. Вот шулай.
Ярый, туктале. Ә менә теге Менә безнең Фәйзулла бабайны белми идегезме?
Ишеткән бар. Нидер биредә вот. Белмим мин как итәлешли. Ул да бит, ул да бит укытучы булган. Булган, авылда да безнең вот Иса авылында да көп укытканнар. Латыштан укытканнар. Иң беренче директор да булган Ямагулов. Безнең авыл мәктәбендә директор. Вот аннан соң инде он директорлар үзгәрә барды. Вот әти безнекен, например, сугыштан соң Ни, директорым эшләде. Аны 41 нче елны сугышка алдылар. Завучым эшли иде. Алдылар да, аннан килде раненный. Вот раненный килгәч, монда инде директорым эшли башлады. И аны нигә легкиларга ранили. Шул нине раненный да и притом ул вакыт ирләр ниләр инде күп юк иде. Аны бронь белән тоттылар.

Теменнән ике капчык китапларны алганнар, вроде религионныйларны.
Вот, вот вес байлыгы шул булган. Ну, былай өйләре э, алар тырайды ватан иде. Кузьмин урамда.
Кузьмин да ана э, переход янындагы вата, хәзер тумпарыклар тора, шул безнең урыныбыз ул. Ә картәтив ләр безнеке шунда туды, без данда тудык. Соңга инде безнеке өч бала булгач, әтинеке күчтек, тегендә инде үз сатып алып, нигә теге якка күчтеләр.
Ул Ну, ничән, тут- ничәнче елны булган?
Хәзрәтем. Утыз. Күчүебезме? Да, күчүебез.
Күчүебез, хәзер мин идем икенче класста, өченче класста Нагор мәктәбе, анда вот Нагорда да бар иде ничә мәктәп. Вот без инде соңга Нагорга, моннан мондагылар йөри иде вот Айса мәктәбенә, ә теге як Исәнеке нигә йөри иде Нагорга. Ул так икенче класс, тугыз, унбер Егерме сигез, унбер, утыз җиде, кырк ике, юбиль инде. Утыз тугызынчы еллар булгандыр. Утыз тугызынчы елны булгандыр. Без анда күчтек. Әтинеке шул өч баласы иде. Вот шулай тормыш. Ә алып киттеләр шул Кузьмин урамыннанмы НКВД алып китте?
Үзебеннән да шуннан. Төнне килгәннәр дә, хәзрәтем, нигә Без инде тегендә тора идек. Вот килгәннәр дә картәтине алганнар төнне. Ә нигә әбием инде картәнием калганында төнне килмәде безгә әтергә. Аннан иртә белән мәрхүм тәрәзне шакап, чүп яктырткач, килеп тәрәзне шакый да әтигә тә, әтә

Ташу вакыты иде, су ташу бара. Килделәр милиция, авылдан тагын алдылар. Безне мата күршебезне алдылар. Аннан мине Зәкәрьяның әтисен алдылар, Захар Юсуповичның мине. Алар алар исемнәрен әйтә аласызмы, фамилияләрен? Я, әлки алар байраклар булганнар инде, аз гына. Аз гына байлыкларыннан Мин хәлдә дә исемдә, безнең өйдә ана кердегез, петиттән кершла итә. Нигә? Әти, ул әлдә дә минем күз каршымда. Әти үдә. Раз монда дитәләр, милицияләр йөри, әти куркып тора, тә мине дә алмасыннар. Мулла олы. Вот тик вот шулай итә. Анда бара, монда килә, боларны бага кермиләрме безгә? Ну безгә кермәделәр. Әтине калдырдылар. Э, ну, но зато вот әтигә партиягә алмадылар. Как мулла улы берсен дә